Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh, qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasiatımız on sekiz mayıs sürgünlik faciası aqqında olacaqtır. Bilingeni kibi, on sekiz mayıs biñ doquz yüz qırq dörtünci senesi Qırım musulmanlarına, yani qırımtatarlarğa, kâfirler tarafından eñ körümli ve eñ qanlı, acımasızca endirilgen bir darbedir. Lâkin şunı qayd etmeli ki, bu tarih saifesi soñki eki yüz yıl içinde Qırım musulmanlarına çoq sayıda endirilgen darbeler zıncırınıñ soñki alqalarından biri sayıla. Ve daa şunı da qayd etmeli ki, bu zıncır on sekiz mayıs alqasınen bitmedi, bu künde bile yañı alqalar qoşula. Tarihiy künlerge olardan evel olıp keçken vaqialardan qoparılıp baqılması mümkün degil. Em de şu künleriniñ bugünki ömürimizge nasıl tesir etkenini ögrenmemek doğru olmaz. Tarihiy vaqialarnıñ yañlış noqta-i nazardan ögrenüvi er vaqıt tarihni ögrengen er kimde vaqialarğa yañlış baqışına sebep ola. Ve böyle bir insan yañlış neticeler çıqara ve keregi kibi dersler alamay. Maalesef, böyle alnı kimer de Qırım musulmanlarınıñ yani qırımtatarlarınıñ on sekiz mayıs biñ doquz yüz qırq dört senesiniñ facialı vaqialarına olğan baqışlarında körmek mümkün. Bazıları Qırım musulmanlarınıñ tarihında tek bir facialı künniñ olğanını tüşüneler, o da on sekiz mayıs faciası. Amma böyle bir fikirniñ yañlışlığı ap-açıqtır. Bilgenimiz kibi, bu sene on doquz aprel künü Rus imparatorlığı tarafından Qırım hanlığınıñ zapt etilgenine eki yüz otuz beş yıl toldı. Bu vaqia, soñki eki asır içinde Qırım musulmanlarınıñ başlarına sıranen avdarılğan belâlarınıñ başlanğıç areket noqtasıdır. Tamam anneksiyadan soñ musulmanlarnıñ Qırımdan kütleviy sürette hicret etilüvi, ziyalılarınıñ repressiyası, kommunist terrorlığı ve aqibette on sekiz mayıs biñ doquz yüz qırq dört senesiniñ sürgünligi, Qırımğa qaytuv ve ondan soñ peyda olğan ağırlıqları ve, niayet, Qırım eki biñ on dört senesinde kene Rusiyeniñ qoluna tüşken soñ yañı bir küç ile başlanğan repressiya qasırğası. Elbette, belki birisi aytar, ya biz unutmayıq, hatırlaymız. Lâkin men yuqarıda qayd etkenim kibi, mesele unutmamaqta degil. Mesele tarihte olıp keçken vaqialarğa doğru aktsentler qoymaqtır. Aytacağım şu ki, bugünki künde er şey on sekiz mayısqa aktsent etile. Halqımıznıñ tarihında diger facialı künler ve vaqialar tek siyrekte hatırlatıla. Bu al bizge tarihiy vaqialardan tamamınen neticeler çıqarmağa ve kelecekke baqıp keçken vaqialarnıñ doğru şekilde añlamağa imkân bermey. On doquz aprel anneksiyası facialarnıñ başı olğanına rağmen, devriy matbuatta iç de añılmay. Em de bizler mesülietli insanlarnıñ ağızlarından bu tarihnıñ müimligi ve aqibet miqyası, yani masştabı aqqında eşitmeyik. Vaziyet öyle körüne ki, sanki bir yanğından soñ insanlar haraplanğan mal-mülkniñ esabını çekip, ateşniñ sönüvini ve insanlarnıñ qurtuluvı ile oğraşalar, amma olardan birisi bile ya bu yanğın kimin qabaatinen oldı, degen sual bermeyler. İşte, on sekizinci mayıs böyle yanğın levhalarından biri sayıla. Elbette, on sekizinci mayıs yanğınında bizim maddiy baylıqlarımız, insanlarımız, medeniyetimiz, mirasımıznıñ bir qısmı yandı. Lâkin eveldeki levhalarda bizim devletimiz yandı, islâmiy medeniyetimizniñ büyük ve zengin qısmı yandı, ilmiy ziyalılarımız ve maddiy baylıqlarımızdan büyük qısmı, em de insanlarımız yandı. On sekiz mayıs faciasını merkez facia olaraq qabul etme yanaşuvı biñ doquz yüz qırq dört senesinden evvel olğan bir sıra facialı vaqialarnı qaplap almağa imkân bermey. Eñ esası da şu ki, bu yanaşuv umumen Qırım musulmanlarına darbeleriniñ aqiqiy sebebi ne olğanı ve hususan on sekiz mayıs bir biñ doquz yüz qırq dört senesiniñ aqiqiy sebebini doğru idraq etmege yol bermey. Aqiqiy sebep añlaşılmağan soñ ise, elbette, facialarnı doğru sırağa qoymaqta doğru yol tapıp olamaymız. Qırım musulmanlarına yapılğan ücümlerniñ sebebi aqqında Yüce Alla Quranda şöyle buyurdı.

Ellezine uhricu min diyarihim biğayri haqqin illa en yekulu, Rabbunallah. Olar tek Rabbimiz Allahtır degenleri içün aqsız yerde yurtlarından çıqarılğan kimselerdir. Allah Özü dey ki, Qırım musulmanlarına etilgen ücümniñ, em de, aslında, keçmişte ve şimdiki vaqıtta bütün dünya musulmanlarına etilgen ücümniñ sebebi şu ki, musulmanlarnıñ Allahqa inanıp ve Onıñ dinine köre yaşayıştaki bütün problemalarğa hüküm çıqarğanlarıdır. Ondan ğayrı şunı da eyi bilmek kerekmiz ki, bu ücümlar şimdiki küngece bile toqtamadılar. On sekiz mayıs bu çoqtan tarihke yazılıp ketken facia dep tüşünmek bağışlanılmaycaq saflıq ve ahmaqlıqtır. Yoq, on sekiz mayıs bugünge qadar devam ete. Er birimiz körgenimiz kibi, Qırımda er afta tentüvler, yani aramalar, mahkemeler olıp keçe. İnsanlarımız ğayıp ola ve musulman qırımtatar halqınıñ bundan başqa da çoq repressiya çeşitlerine uğratıla. Amma bundan da ğayrı zararsız sayılğan ve közge körünmegen başqa vasıtalar da qullanıla. Ekseriyetle biz olarnı duymaymız bile. Misal olaraq, şunı duymaymız ki, milliy mekteplerde bile balalarımıznı yabancı olğan hristiyan medeniyetine ögreteler. Em daa kimerde bu dersler qırımtatar tilinde keçirile. Kütleviy malümat vastları bar küçünen islamiy sektaların havflığı aqqında söyleneler. Lâkin qaç yıl devamında Qırımnıñ bir çoq qasabasında qırımtatar tilinde hristian kitapları tarqatılğanı aqqında bir söz bile aytılmay. Bu tek bir-eki misal, amma daa ne qadarını ketirmege mümkün. Şu bilinmelidir ki, Bu açıq ve gizli vasıtalarnıñ maqsadı keçmişte islâmnen yükselgen, amma bugünki künde az sayıda qalğan Qırım musulmanlarını assimilâtsiyağa oğratmaqtır. Biz bu vaqialarnıñ aqiqiy sebebini aqılda tutmaq kerekmiz. Eñ esası ise şunı da aqılda tutmaq kerekmiz ki, bu sebep ale da yoq etilmedi, çünki bizler özümizni ale da musulman dep sayamız em de ğururlanamız. Ve bu Allahnıñ izni ile ahiret kününe qadar devam etecek. Eger de sebep daa bar ise, demek bizim assimilâtsiya oluvımızğa yapılğan areketler toqtatılmağan. Onıñ içün, ey musulmanlar, ey Qırım musulmanları, uyanıq oluñız! Allah Taalâ on sekiz mayıs faciası neticesinde ölgen qartlarımıznıñ günahlarını bağışlasın. Bizlerni ise tarihimizde olıp keçken vaqialarnı doğru bir şekilde, yani İslâm dinimizniñ köstergen noqtayı nazarından baqqan qullarından eylesin. Qırım musulmanlarını assimilâtsiya olıp yoq olğan halqlardan olmaqtan saqlasın. Amin, ya Rabbil Âlemin!